मधुबनी जिलाक कलवाही प्रखंड अंतर्गत मिथिलाक एक अति महत्वपूर्ण आ प्राचीन स्थल अछि जकरा डोखर कहल जाइत अछि जतय आदिकालसँ शक्ति आ शिव प्रणयी मुद्रा मे विराजमान छथि। शैव, शाक्त आ वैष्णव मे समान आस्था आ उपासनाक केन्द्र रहल एहि स्थल सँ सम्बन्धित अनेको कथा प्रसंग लोक मे प्रसिद्ध अछि। कलुवाही प्रखंड के ई महत्वपूर्ण स्थल मधेपुर पंचायत के डोकहर गाम मे अवस्थित अछि। मधुबनी कलवाही सड़क मार्ग के बेलाही गांव सं करीब तीन किलोमीटर के दूरी पर पूब दिशा मे एकटा नदीक अवशेष अछि। जकरा बारे मे कहल जाइत अछि जे ई नदी महाभारत मे वर्णित समंगा नदी अछि जकर संबंध कहोर पुत्र अष्टावक्र सं मानल गेल अछि। राजराजेश्वरी दुखर स्थान। समंगा नदी तट पर अवस्थित अछि आ महाभारत में समंगा नदी के उल्लेख भेल अछि एहि क्रम में जे मुनि कहोड के पुत्र अष्टावक्र राजा जनक के ओहिठाम शास्त्रार्थ करबाक लेल गेल छलाह ओहिसँ पूर्व हुनकर पिता कहोड बंदी से पराजित भऽ गेल छलखिन कहोड आ हुनका से गर्दन में घैल बान्हि कऽ डुबा देल गेल छलनि। अही प्रतिशोधमे अष्टावक्र सेहो शास्त्रार्थक क्रममे जनकपुर पहुँचलाह आ ओ प्रस्ताव रखलखिन जे हम बन्दीसँ शास्त्रार्थ करऽ चाहैत छी। फेर हुनका वएह शर्त राखल गेलनि जे बन्दीसँ शास्त्रार्थ केलापर यदि पराजित हएब तँ नदीमे डुबा देल जाएत। स्थापक ओकरा स्वीकार कऽ लेलखिन आ शास्त्रार्थ भेलनि बन्दी आओर अष्टावक्रके बीच ओहिमे अष्टावक्र विजयी भेला आओर कहल जाइत छै जे अष्टावक्रसभ जे ओ बन्दी छलाह पराजित भेला आ ओ हुनकासँ क्षमा याचना केलखिन राजा जनकके आदेश भेलनि जे हिनका क्षमा कऽ देल जाय आ अपने एहिठामसँ समंगा नदीमे जा कऽ स्नान करी अहाँके आठो अंग सोझ भऽ जायत। वर्तमानमे ओ पौराणिक समंगा नदी अतय किछु किलोमीटरमे चन्द्राकार भऽ अपन अस्तित्व बचा रखने अछि। एकर चन्द्राकार के कारणे लोग आब एकरा चन्द्रभागा के नाम सँ जनैत अछि। एहि चन्द्रभागा के पूर्वी किछैर मे अवस्थित छथि मिथिलाक परमपावन डोकहर के

आदिक बीचमे अवस्थित अछि आ ई गामसभ पार्श्ववर्ती छै कहल जाइत छै जे शिवके एहिठाम निवास छलनि आ ओ एहिठाम बिहार करैत छलाह तऽ वएह बिहार बन जे छलै से बहरबन भऽ गेलै बेल्ह बिल्वाहार जतऽ करै छलाह शिव ओ बेल्हवार छै आ शिवी पट्टी मूलतः ओ जे एहिठाम ओहिठाम रहै छलाह कोसीबी पट्टी भेलै बेलाहीमे सेहो बेलही पोखरि छै ओहिठाम बिलवाहार करऽ अबैत रहथि तऽ ई जे प्राचीन स्थान अछि आ सिद्धपीठ अछि एहिठाम राजराजेश्वरी अवस्थित छथि एहिठाम जे युगल मूर्ति छनि गौरीशंकरक ओ विलक्षण छनि राजराजेश्वरी स्थानके बारेमे कहल जाइत अछि जे ई मिथिलाक मध्य भागमे तीन शक्ति केन्द्र, उत्तरमे फुलहर स्थित गिरजा भवानी, ओकर दच्छिन उच्चैठ भगवती आ तेसर उच्चैठसँ पूर्वमे डोखर स्थित राजराजेश्वरी स्थान, ई तीनू मिलि कऽ एक त्रिकोण बनबैत छथि। ई तीनू शक्ति स्थल मिथिलाक हृदय भागमे अवस्थित अछि जाहिमे राजराजेश्वरी सभसँ ऊपरी भागमे मानल जाइत छथि। जे सबसँ नमहर विशेषता अइ मिथिलाके मध्य भागमे त्रिभुजके कोणपर एक खास कोणपर ई भगवतीके अ, स्थापित छथि एक जगहपर कहल जाइ छै जे उच्चैठ भगवती स्थान दोसर जगह पर गिरजा स्थान खुलहर आओर ई सबसँ ऊपरमे डोखर भगवती स्थान दोसर एक कारण बताओल जाइत अछि जे उच्चैठसँ सकरा भगवती स्थान नेपाल तक एक सिद्ध रेखा बनैत अछि जाहिमे राजराजेश्वरी स्थान मध्यमे अवस्थित अछि

राजराजेश्वरी स्थान के बारे मे लोक मान्यता अछि जे ई वैह प्रसिद्ध परम सिद्ध स्थान अछि जतय ऋषि बालक मार्कण्डेय के शिव सँ चिरंजीवी हेबाक वरदान प्राप्त भेल रहय। ई डोकहर भगवती स्थान मिथिला के तीर्थ राज। के नामसँ विख्यात एहिठाम जे गौरी शंकरके मूर्ति छै ओ ओहि जगहपर नीचाँमे हुनकर पाँवके समीप मार्कंडे ऋषि तपस्यारत देखाइ दै छथिन जे सम्भवतः कतहु नहि छै तिरहुत नागर शैली में बनल राजराजेश्वरीक मंदिर अतय आबय वाला के मोन बरबस अपना दिस आकर्षित क लैत अछि। एहि मंदिर के बारे में कहल जाइत अछि जे एकर निर्माण दरभंगा के राजा राघव सिंह के समय काल में कयल गेल रहय। जकर पुनर्निर्माण महाराज महेश्वर सिंह के समय हुनक बबुआन भाइ द्वारा कराओल गेल रहए। एकर सम्बन्ध राजदरभंगासँ सेहो जुड़ल अछि। राजदरभंगा द्वारा जे हुनकर जे छै से गर्भगृहके निर्माण भेल। बादमे आबि कऽ से ओकर जीर्णोद्धार सेहो भेलै आ एखनो मधुबनी ड्योढ़ीमे जे पहिल संतान चाहे ओ कन्या होय या पुत्र होय ओकर मुंडन सेहो ई स्थानमे होइ छै पूर्वामुखी एहि भव्य मंदिर के गर्भगृह में शिव आ शक्ति सृष्ट रचना में निमग्न राजराजेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध भ पूजल जाइत छथि अनादिकाल से राजराजेश्वरी स्थान शिव आ शक्तिक क्रीड़ा स्थल के रूप में प्रसिद्ध रहल अछि मन्दिर के गर्भगृह मे पच्छिम देवाल सँ सटल करीब एक मीटर लम्बा आ आधा मीटर चौड़ाई के एकटा कारी पाथर अछि जाहि पर देव दुर्लभ शिव शक्तिक युगल प्रतिमा भक्तजन के सहज दर्शन दैत अछि। ओहि शिलाखण्ड पर चतुर्भुजी शिव आ द्विभुजी पार्वती विलास मुद्रा मे विराजमान वर्णातीत छवि में छथि राज्य राजश्री सन के छवि मधुबनी जिलाक आन आन स्थान जेना शिवनगर के गांडवेश्वर आ बानेश्वर स्थान में सेहो देखल जा सकैत अछि मुदा राजराजेश्वरी मे ओहि सँ अलग आ विलक्षण छवि अछि। जिनक नीचा मार्कण्डेय ऋषि नमन मुद्रा मे ठाढ़ छथि त मूर्तिक दुनू कात ऊपर मे बजरंगबली सेहो छथि जे एकहि संग दृश्यमान छथि जे गांडवेश्वर आ बाणेश्वर के प्रतिमा मे

एहि अष्टकमल पर बाबा बैसल छथिन आ बाबा अपना बाया जान पर मैया के बैसौने छथिन और एक भुजा जे छनि बाबा चतुर्भुजी छथिन एक भुजा मैया देखे छनि ई छनि एक भुजा मैया के बक्षास्थल पर आयल छनि एक भुजा कोड़ पर छनि आ मैया के जे एक भुजा छनि से हिनकर दहिना बाई पर यह आ एक बुझाम एक भुजाई और मुठा पकड़ने मंदिर के बीचो बीच करीब एक फुट गहिर कुंड में एकटा शिवलिंग स्थापित अछि लोग हिनका दुखरनाथ महादेव कहैत अछि जे अपन भक्त के सर्व मनोकामना पूर्ण करैत ओकर समस्त दुख के हरण करैत छथि एहि दुखरनाथ महादेवक नामसँ मध्यपुर पंचायतक ई स्थान दुखर नामसँ प्रसिद्ध अछि जे उच्चारणमे सुविधा गरजसँ आब डोखर नामसँ जानल जाइत अछि मान्यता अछि जे अनादि कालसँ शिव आ शक्ति अतय वास करैत रहला अछि जतय एक संगहि वैष्णव शैव आ साधकगण अपन अभिष्ट प्राप्तिक

हिनकर वर्तमान प्राकट्य के बारे में कहल जाइत अछि जे मिथिला के महान तंत्र साधक सिद्धपुरुष मदन उपाध्याय के समय काल में एक स्वप्न के द्वारा ई पुनः लोक दृष्टि में आयल। हमर सबके पूर्वज रहथिन तीन भाई जाहिमे मदन उपाध्याय जागा उपाध्याय और रूपी उपाध्याय तीन भाई रहथिन मदन मदन उपाध्याय तऽ बहुत भारी भगवती के उपाप- उपासक छलखिन हँ ओ तऽ संसार में सबके जानकारी छै रूपी उपाध्याय जे छलखिन से काशी में तपस्या में रहथिन तऽ भगवती जे बंजारा के टाइम में पृथ्वी विलीन भऽ गेल रहथिन तऽ ओ रूपी उपाध्यायके स्वप्न देलखिन ओहिठाम काशीमे जे हम एहि तरहक स्थितिमे चंद्रभागा नदीमे छी अष्टकमल दहके नीचे अहाँ आबि कऽ हमरा ऊपर करू तखन ओ आबि कऽ मदन उपाध्यायके कहलखिन ओ भाय आओर सब मदन उपाध्याय रूपी उपाध्याय दुनू एहिठाम आबि कऽ भगवतीके स्वप्नके अनुसार ऊपर कऽ कऽ एहिठाम स्थापना केलखिन। गौरी शंकर स्थान के प्राचीनता एहि बात से सिद्ध होइत अछि जे मंदिरक मुख्य द्वार पर एकटा शिलालेख अछि जकरा एखन तक कोनो देशी विदेशी विद्वान द्वारा अंश मात्र तक पढ़बाक चेष्टा सफल नहि भऽ सकल अछि। कियो एहि बात के जानय मे एखन तक सफल नहि भऽ सकला अछि जे ई कोन लिपि अछि आ एहि मे कोन-कोन जानकारी देल गेल अछि जाहि सँ एहि स्थान के प्राचीनता प्रमाणिकता के बारे में कोनो विशेष जानकारी लोक के सामने आबि सकैए। भैया एहिठाम सृष्टिकर्ता के रूप में छथिन गौरी और शंकर दुनू संयुक्त छथिन और विशेष के लेल जे शिलालेख छै ओहि शिलालेख के तऽ अखन तक किछु अनुवादे भऽ कऽ कहीं से नहि आबि सकलै ललित बाबू जहाँ तहाँ बहुत देश विदेश भेजलखिन फोटो कऽ कऽ मगर कहीँसँ एखन तक सरल अनुवाद भऽ कऽ नहि आबि सकलैए स्थान जे छै से प्राचीन कालसँ एकर एहिठाम एकटा से अथी छै उम, शिलापट छै लेकिन ओकर ए, लिपि जे छै से एखन धरि पढ़ल नहि जा सकलैए ओहिसँ किछु ओकर अ, रहस्य खुजि सकै छै एकर अ, कए बेर प्रयास कयल गेलै लेकिन एखन सम्भव नहि भऽ सकलैए कहल जाइत अछि जे जहन बुद्ध काल मे ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध आंदोलन तेज भ गेल त शिव आ शक्तिक विग्रह के विनष्ट होबय सँ बचेबाक उद्देश्य सँ चंद्रभागा के जल मे डालि देल गेल एहि सम्बन्ध मे एक आओर बात कहल जाइत अछि जे ई बुद्ध काल मे नहि अपितु पूर्व मध्य काल मे विधर्मी द्वारा मूर्ति भ्रष्ट करबाक आशंका कारणे नदी मे हुनका दऽ देल गेल छल जाहि मे अनेको शताब्दी तक ओ पड़ल रहल। एखनो यदा कदा ओतहि पोखरि झाँखरि मे पानि कमला बाद आ उराहि आदि मे अनेको देवी-देवताक खंडित विग्रह भेटैत रहैत अछि जे प्रांगण मे एहि पीपरक जड़ि मे राखल देखल जा सकैत अछि। जखन जवन आक्रमणकारी आबि कऽ मन्दिर सभके तोड़य लगला तऽ ई भगवती अन्तर्धान भऽ कऽ ओहिठाम जे गौरी कुण्ड छै ओहिमे ओ समा गेल रहथि बादमे ओहि पोखरिके जे जीर्णोद्धार भेलै तऽ फेर भगवतीके गौरी शङ्करके ओहिठामसँ निकालि कऽ स्थापित कयल गेलनि प्रवाहपावितस्थले गले वनं गौरी गलम्। शंकर मंदिर के सटले उत्तर में एकटा पोखरि अछि जे चंद्रभागा के धार के घेर क सरोवर के रूप में बनाओल गेल अछि जकरा गौरीकुण्ड कहल जाइत अछि। ई गौरीकुण्ड चन्द्रभागा नदीक वैह भाग अछि जतहिसँ रूपीउपाध्याय भगवतीक निर्देश प्राप्त भेला बाद राजराजेश्वरीके प्रतिमा बाहर निकालने रहथि। भक्तजन अहि गौरीकुण्डके जलसँ पवित्र भऽ एतय समस्त पूजा विधि, विधान सम्पन्न करैत छथि ई जे छै से चंद्रभागा नदी एही में से भगवती ऊपर भेल छथिन और ओके उपाध्याय ऊपर कऽ कऽ स्थापना केने छथिन और एही बीच में से निकलल छथिन तऽ एहिके बान्हि कऽ गौरी कुंड बनि गेल छै जाहिमे से जल चढ़ाओल जाइ छै गौरीशंकर मंदिर के सामने एकटा पीपरक गाछ अछि जकरा नीचा देवी देवताक अनेको विग्रह राखल रहैत अछि। एहि पीपर गाछ के बारे मे कहल जाइत अछि जे ई साधारण पीपरक गाछ नहि अछि। ई स्थान रूपी उपाध्याय के समाधि स्थल अछि। महान साधक आ गौरीशंकर के कृपापात्र रूपी उपाध्याय एतय अपन। जीवित समाधि लऽ लेने छलाह। बाद मे हुनकर एहि समाधि पर पीपरक गाछ जनमि गेल। गौरीशंकर के पूजा कयला बाद मंदिर प्रदक्षिणा करैत भक्तजन रूपी उपाध्याय के सेहो पूजा के बचल जल फूल अक्षत दऽ पूजा करैत हिनका सँ अपन मनोकामना कहैत अछि। लोकमान्यता अछि जे भक्तक मनोकामना पूर्ति लेल रूपी उपाध्याय शिव आ शक्ति सँ आग्रह करैत लोक कल्याण मे सदैव तत्पर रहैत छथि। हमर सबके पूर्वज रहथिन तीन भाई जाहिमे मदन उपाध्याय जागा उपाध्याय आओर रूपी उपाध्याय तीन भाई रहथिन रूपी उपाध्याय जे छलखिन से काशीमे तपस्यामे रहथिन तऽ भगवती जे बंजारा के टाइम में पृथ्वी विलीन भऽ गेल रहथिन तऽ ओ रूपी उपाध्याय के स्वप्न देलखिन ओहिठाम काशी में जे हम एहि तरहक स्थिति में चंद्रभागा नदी में छी अष्टकमल दह के नीचे अहाँ आबि कऽ हमरा ऊपर करू रूपियो उपाध्याय के से तीन टा संतान रहनि देलनि आओर ओ जिन्दे समाधि जे छथिन से लऽ लेलखिन जखन ओहिके अवस्था भेलनि तऽ जिन्दे समाधि लऽ लेलखिन बेटासभ पुछलखिन जे फेर संस्कार केना हैत तऽ कहलखिन जे हमर जखन हमर देहान्त हैत तऽ एहिठाम ई समाधि फटतै आओर पिपरक गाछ जन्मतै तुरंत तऽ ओहि हिसाबसँ संस्कार कऽ देलनि उएह समाधिए पर छलै एको बेर एहि स्थान के पर्यटन मानचित्र पर लाबय के सरकारी घोषणा सुनल गेल मुदा दुर्भाग्य जे एखन तक धरातल पर ओहन कोनो तरहक कार्य देखबा मे नहि आबि रहल अछि जे मिथिला के एहि स्थान लेल उपयुक्त कहल जा सकय।